Bu sorada Enthany şäherimiz we Enthany ýolumyz bar arasynda. Bu şäheriň ýoluň bir bahasy ýok. Unweighted grafymyz bar. Unweighted biram undirected şeklinde. Özem her bir edge-den biri bar iki noda arasynda. Onuň üçin hem simple grafymyz. We bizden islenýän zat bir şäherden başlap iki-üç sany şähere baryp, ýene öňki ýerine gelmesi we muňda minimum uzynlykda bolmasyny isleýän. Öýtýän. Göreýin. Ýok, muň minimum uzynlykda bolmasyna gerek ýok. Biraz üýtgeşiräk soru. Diýe, bir şäherden başla, soňra iki ýa-da üç iki we ikiden köp şäher gez we ýene-de öňki ýeriňe gel. Bu islän ýoluny çykaryp bilersiň diýýär. Yani Aa, şu taydan başlasak şu bir çözüm. Bundan başladın, şu tak gittin, yeni bärik gelip, yine üçürşüre dolup izin geldi. Bunu çözmek üçin näme edip bileris? Uzun ýollary terjih etmeli wagtlarymyz bolup biler. Haçanda biram ýaňky graflary gürleşemizde aýdypdyk. Meselem, şunlary graf tipleri bar. Buna cycle diýeli. N notly cycle, C uly C n ni köpelýär. Ýagny cycle graf üstünde bir sany cycle bar. we her nodyň hökman ýa-da degresi 2, exact 2. Onuň üçin edge sany hem n bolýar bu cycle-däki. Şunda simple cycle. Buram uly harp bilen path görkezýär graf terminologiýasynda. Bu da n uzylykly path diýmek. Ýani path cycle içermeýän n-1 sany, ýani cycle içermeýän tree aslynda. Welin her bir nodyň degresi ýene-de at most 2 şeklinde. path. Biz bilişimiz ýaly cycle bolan ýagdaýynda şu taýda meselen jogap çykarjak bolsak şeýle aýlanyp cycle üstündäki bütün nodlary çykarmaly bolýar. Ýogsam başga çözüm tapyp bilmeýäs. Aslynda çözüm yani nähili bolup biler? Diýeli bir sany nodumyz bar. Şu notdan aýlanyp, aýlanyp, aýlanyp, aýlanyp bir noda geldim. Iň soňunda we birleşdim. Ýagny limitimiz uly bärde, kiçi bolsa başga edip bilerik. Limitim şu edge ji goparan ýagdaýymda, şu edge goparan ýagdaýymda şu iki not häzir hem bir-birine bagly bolsa, onda men bir ýol tapdym diýmek bolýar. Onda bu diýmek näme bolýar? Grafyň içinde men lýuboý bir spanning trini baglasam, ýa spanning tri gursam, random bir. Spanning tri näme diýmek bolýar? Şol grafyň subgrafy we tri. Ýagny nähili bir zat bolýar? Bir sen graf çyzaýyn isleseňiz. Şeýle bir zat bolsun. Şu grafyň random bir span birden köp näçe san span treesi bar. Span treesini çözmek istesem şeýle bir zat bolar mykar diýen. Şeýle. Meselem şeýle bolup Yani näme etdim? Şeýle. Bir tree. Spanning tree diýin. Bu spanning tree tapamdan sonra spanning tree girmeýän edge'lerim bir ýerde tutsam. Nokat nokat nokat şeklinde. Mesela şulankisi aslında bagly bolmalydy. Onda şöyle nokat nokat nokat nokat şeklinde ikisini baglaýan. Çok bilmedim. Bähbitde bir şeýle bir zat bar. Onda men şu nokat-nokat bolan edge'leri liboy birin alyp alsam, yani şu liboy bir nokatly edge bar bolsa şu graftda, diýmek men ýoluny tapýan. Ýa-da aslynda şuňa gelýär. Graftda nokat-nokat bolan liboy bir edge tapakada 3-däki path-iň üstündäki notlaryň listini çykarsam men üçin çözüm bolýar. Haçan çözüm ýok bolýar? Şo belki bir disconnected subgraflardan oluşýandyr. Ýani bir sany connect komponent bärde bolup biler, bir sany connect komponent bärde bolup biler, bir sany connect komponent bärde bolup biler. Eger connect komponentiň içindäki vertex san edge sany bilen, ýani edge sany vertex sanyna köp bolsa we deň ýa köp bolsa ýagdaýynda hökman ýa-da bir cycle bar diýmek bolýar. Bize-de cycle gerek. Cycle tapsak, diýmek çözüm tapýas diýmek bolýar. Ýagny tri bolsa onda çözüm ýok diýmek bolýar. Onuň üçin biz her kommunex komponentiň trimi tri däldigini kontrol etmeli. Eger tri däl bolsa içine girip şu taýda cycle tapsak bolýar. Aslynda bir cycle detection problemasy eken. Şony bildik. Circuit detect etmek üçin öňki ýaly circuit detection algoritmi ulanyp bileris ýa-da şunlary soraga başga tarapdan geldik görşüňiz ýaly. Tree gurduk we tree guran tree'miziň üstünde ýa-da nokatly edge tapyp, şoň üstündäki edge e, şu iki sany noduň tree'däki ýoluny tapyp etdik. Obraz ýanki ýaly uzi ýazmasy kodlamasy, şu tree tree däde maglumat üçin edge-leň sanyny sanamaly, vertex-leň sanyny sanamaly. Ýöne aňsat çözümem aslynda saýky tapmakdygyny şu çözüm üsti bilen gördük. Bir grafda, andeýek grafda saýky tapmak aňsatmyka diýen. Gyn nä bolmasy gerek. Bir notdan başlap, şu kondens komponentde aýlanmaga başlarsyň. Haçanda Vistit bir ýere gelen ýagdaýynda, parenting daşynda Vistit bir ýere gelen ýagdaýynda diýmek sen ýa-da saýky tapdym diýmek bolýar.

reňklemeli işläpdik. Bärde men pikirimçe hasam ýeňil bolar işimiz. Ýöne Awa, anda craftda biraz has ýeňil bolýar. Direct craftda görşüňize geçen gezek bir we iki reňkle bilen reňkläpdik. Size tiz kodlap bersin o.

Grafymyzy aldyk. Tip. Öňki işimiz ýaly. Sonrasynda Vista bolup bolmadyk üstüne şu bir sanaja ýalyň.

Buram parentimi tutmaly Android grafda üýtgeşik bir şey bolup biler. Öňki direkt graf hökman däldi. PR şeklinde tutaýyn, minus 1 diýeýin meselem. Insert noda gelsem, diýmek men bir sany cycle tapdym bolýar. Cycle. Response. Ýogsa da list edip parentim bolmaýan notlara gitmäge çalışýan. DPS şeklinde.

Ondan şu onunjy notdan yza gaýty başlaýan. Şu üçünji not aslynda ikinji ekwiz eden ýerim bolan üçin şu nd deň bolýar. Ýagny şu kodlamamda. Nd deň bolan ýa-da deň bolmadyk ýagdaýynda pop etip gaýdy berýän. 19 8 3 eşelli. Onda er ştaýda men saýkylymyň toguny tutýan, bägini tutýan bolsun. Aslynda Stack hat hem işimize gowy ýarap biler. Pop pop şekilde olmak isledik. Push diýeli. Hadi pop diýer. Stack de bir şey ideali. First in last out ya da last in first out şeklinde işleýär.

Onda başlamakam bir not çykarýan. Soň ortadaky cycle-daky zatda çykaryp ýerde bir not çykaryp aslynda tamamlap bilerin. Bu cycle tapdym. Liboý bir uzynlygam hem soraýan eken. Onda hökman ýerde bir sany ýere seýretme bolar. Uzynlygy soraýan bolsa answer diýelim. Answer pushback indi. Answer pushback are.

we şu taýda hiç bir exit nola girmedik bolsa demek ki sagat tapmaz onda arkaýynlyk bilen impossible print edip bilen bolýar faýla nokar test edip biler

Aslynda biziň isleýän şäherimizi 1531 şekilde çykardy. O da zor cevap bolmaly benim fikrimçe. Barlak göreli. Bunun detaylarını, kodlamalarını käbir yerine düşünmeseniz YouTube'da bolar, arkaýyn ya da videoda ataryn. Görüp bilersiniz. Onun için doğruluğunu görmek için bäri etýär. Bu da geçti.